Sou, den Här Baum huet vun deem klengen Intermezzo profitéiert, fir op d'Tribün ze kommen. A just den Här Baum huet d'Wuert.
Här President, an der ideologescher Proximitéit huet mäi Virriedner jo, sou wéi den amerikanesche President a sengem Virwahlkampf, och schonn ugekënnegt, wat en alles den éischten Dag maache géif a wat en alles net. gemeet huet. Här President, Här President, dëst Gesetz huet, dëst Gesetz huet effektiv. Also, ech gleef keng Trompetten hei.
Här President, dëst Gesetz huet zwee Voleten, wou leider deen éischten an der Diskussioun ze kuerz kënnt, well iwwert deen zweete vill ze vill polemiséiert Gëtt deen éischten, geet et drëm, datt et eng Égalité salariale soll hiergestallt ginn am private Secteur, an deen zweeten, geet et ëm d'demokratesch Participatioun vu béide Geschlechter un de Wahlen. Den éischten Deel soll de Prinzip vum gläiche Loun fir gläich Aarbecht, e wichtege Prinzip, elo definitiv am Code du travail festgehale ginn. Dat ass och néideg, wann ee gesäit, datt effektiv 8 Prozent Lounënnerscheeder et haut nach ëmmer gëtt. Mer mussen eis awer, mengen ech, bewosst sinn, datt mat dem Aschreiwe vun deem Prinzip an de Code du travail déi Lounënnerscheeder och net verschwanne wäerten. Se sinn nämlech deelweis strukturell bedingt, och un aneren Ursaachen zesummenhängend. Besonnesch betraff, huet d'Salariatskummer geschriwwen, oder ee Facteur dovunner ass d'Deelzäitaarbecht. Et ass och natierlech e groussen Ënnerscheed, wann ee kuckt, wéi et den Écart salarial ass tëschent de Geschlechter am Service public an am Service privé. A virun allem stellt ee fest, datt Frae meeschtens oder iwwerproportional a Secteure schaffe mussen, déi niddreg bezuelt sinn, also prekärer sinn, déi dann nach enker dobäi eventuell Deelzäit Aarbecht sinn. An dat kënnt och aus där Statistik eraus, wat déi d'Madame Duval virdrun zitéiert hunn, datt och besonnesch staark dovunner betraff, vun deenen Ecarten, Fraen aus Drëttlänner sinn. Dat heescht, d'Fro vun der Bezuelung ass also net nëmmen eng Geschlechterfro, mee se ass och eng Klassefro, déi sech mat der Geschlechterfro nach eng Kéier amplifizéiert, well et sinn dacks déi betraffe Fraen, déi an der Reegel eng double oder eng triple Peine eigentlech erleiden. E Paradebeispill dofir ass de Botzsecteur, wou et Frae ginn, déi jo meeschtens vu Fra, Aarbechten, déi meeschtens vu Frae gemeet ginn, wou et déi ënner Konditiounen och haut nach ëmmer schaffe mussen, datt se deelweis op dräi verschiddene Plage horairen, jeeweils zwou Stonnen op dräi verschiddene Plazen am Land, musse schaffe goen an déi dann och nach no zéng Joer Beruffserfahrung déi Beruffserfahrung net unerkannt kréien. Dat ass e flagrant Beispill, wéi effektiv den Écart salarial an d'Fro vun ongerechter Bezuelung vu Frauen eng Wichtigkeet an eng Realitéit an eiser Gesellschaft haut och nach huet. A leider ännert dorunner d'Gesetz, dat heite Gesetz, och näischt. D'Wichtigkeet ass awer, D'Iddi vun deem éischte Volet hänkt awer och zesumme mat deene Méiglechkeeten an och deenen, déi iwwer vun de Sanktiounsméiglechkeeten, déi geschafe ginn. An do muss kloer sinn, datt d'ITM d'Méiglechkeeten huet, fir dat dote ze kontrolléieren a fir dann gegebenefalls och Sanktioune kënnen auszeschwätzen. Den ee vun. Deene positiven Aspekter ass och, datt an den nächste Woche jo mer hei iwwer d'Gesetz Detachement schwätzen, wou explizit dra stoe kënnt, datt d'ITM och als Missioun kritt, den Droit du travail ze kontrolléieren, also notamment och déi dote Froen, déi mat der Bezuelung ze dinn hunn, déi mat Aarbechtszäiten ze dinn hunn. An och de Minister hat et ugekënnegt, waarde mer ganz a freedeger Erwaardung op d'Propositioun vun der Reform vun der ITM, déi dann och nach soll op jidde Fall emol no Ären Ukënnegunge virgestallt ginn an deem nächste Joer. Deen zweeten Deel, dat ass dann deen, deen hei fir gréisser Polemik suergt oder gesuergt huet. Eng Quot vu 40 Prozent. Am Gesetz steet 24 Leit, Kandidaten oder Kandidatinne vu 60, vun all Geschlecht mussen op de Lëschte sinn. Also franchement, eng Partei, déi dat net hikritt. Déi huet aner Problemer. An der Praxis muss ee luewenswäerterweis soen, datt, wann een déi leschte Wale kuckt, an den Här Gibéryen huet d'Zuele jo genannt, am stäerksten dovunner betraff sinn déi grouss Volleksparteien, d'LSAP, d'CSV, déi déi Quorum d'lescht Kéier net haten. an déi eigentlech jo dee gréisste Reservoir missten hu vu Kandidatinnen an déi mat dësem Gesetz och dee gréissten Effort musse maachen, wat luewenswäert ass. Déi Gréng an déi Lénk, mär hätten eng, an och den adr wier relativ oder hätten de Konditiounen erfëllt. Et sinn déi grouss Volleksparteien an et sinn och déi, wou, mengen ech, mat dësem Gesetz zentral cibléiert sinn a wou et och wierklech, mengen ech, eng verännerend Wierkung kann hunn. Et muss een dann awer och soen, datt d'Quot selwer wéineg contraignant ass. Et gëtt nämlech keng Partei ausgeschloss, et ginn och keng Lëschteplaze vakant geloss, wéi dat bei anere Modeller vu Quoten de Fall ass. Dat eenzegt ass, et kritt een au prorata manner Suen aus der Parteiefinanzéierung. Ass dat elo ondemokratesch? D'Parteiefinanzéierung huet dach och nach aner Contrainten, e gewëssenen Undeel pro Joer vun Eegekapital, deen ee muss hunn, soss riskéiert een d'Parteiefinanzéierung gestrach ze kréien zum Beispill. Ass dat een Element dovunner? Dat heescht, wann een, wann een iwwert de Wee fiert, wat mer eigentlech interessant fannen, fir et iwwert d'Parteiefinanzéierung ze maachen, ass et net nëmmen e ganz legalen, et ass virun allem och e ganz Demokrateschen. An eisen Nopeschlänner, a Frankräich, an der Belsch kenne mer Quoten. Et ginn och Quoten a Spuenie, Portugal, Slowenien. Et ass also wäit vu revolutionär, wat hei proposéiert gëtt. Et entsprécht awer enger reeller Noutwendegkeet, grad wéinst deenen Zuelen, déi den Här Gibéryen genannt huet. Quote si sécher keen Allheilmëttel. Dat wësse mär och, mee se sinn awer de Minimum, deen noutwendeg ass, fir iwwerhaapt gläich Chancë kënnen hierzestellen. A Quote sinn och net sinn Quote sinn och net wéi fir d'Kéi, wéi Der zitéiert hutt. Quoten si fir d'Ochsen an de Parteien, déi nach ëmmer net begraff hunn, datt dat eng absolut Noutwendegkeet ass, fir iwwerhaapt d'Chancëgläichheet hierzestellen. Quote sinn och en Deel vun enger ganzer, Här President, Geschicht vun der Fraebewegung. vun der Emanzipatioun, déi och zum Deel d'Geschicht vun der Aarbechterbewegung ass, huet sech alles erstreide missten. An ëmmer sinn Argumenter, scheinbar Argumenter, gefall, déi och nëmme déi klengste Selbstverständlechkeet, wat fir eis haut natierlech ass, a Fro gestallt huet. Mer mengen, datt. Deen heite Modell, à la limite, doduerch datt e wéineg contraignant ass, souguer nach hätt kënne méi wäit goen, nämlech konsequent 50 Prozent unzilen. Et stellt sech och d'Fro, wéi et weidergeet mat de Gemengewahlen, soen ech als ee deen eng Partei representéiert, déi wahrscheinlech méi Problemer huet wéi den Här Graas a ganz ville Gemenge voll Lëschten opzekréien, mee och opzestellen. Mee och do stellt sech d'Fro, Wéi gi mer mat de Gemengewahlen ëm? Dat wäert sécher net an den nächsten zéng Méint gekläert ginn, mee des Chamber wäert an den nächste Joren déi Fro och nach enker mussen op de Leescht huelen, egal ënnert wéi enger Konstellatioun. Et ass richteg, datt de Chancëgläichheetsministère probéiert, eng Incitatiounscampagne ze maachen, wou eigentlech d'Parteien opgefuerdert ginn, selwer Initiativen ze huelen, fir méi Fraen op hir Lëschten ze kréien. Ech Kommen awer och net derlaanscht, fir ze soen, datt dat éischte Beispill, wat mer bis elo do gesinn hunn, leider gesinn hunn, vun der Madame on Tour eigentlech de Géigendeel vun deem ass an datt sech immens vill engagéiert Frauen aus alle Parteie just doriwwer opreege konnten a sech guer net doranner erëmfonnt hunn, well et just e stereotypéiert Geschlechterbild duergestallt huet an alles anescht ass wéi eng Invitatioun zur Participatioun. Et ass och de Géigendeel vun deene positiven Initiative wéi zum Beispill Boys Day oder Girls Day, wou ebe justement probéiert ginn, déi Stereotyppen ze iwwerwannen. Hei gëtt mat anere Moyene leider geschafft. Här President, meng Zäit ass esou gutt wéi ofgelaf. Am Resumé wëll ech Iech soen, Mär stëmme Dëst Gesetz maten eis eventuell nach een oder zwee Elementer weider dran virgestallt, mee et muss een op jidde Fall soen, datt mer effektiv duerch d'Aféierung vun där Quot hei zumindest en éischte wichtege Schrëtt an der Chamber gemeet hunn zu enger méi grousser Chancëgerechtegkeet. Merci.
Merci och dem Här Baum. A mir sinn domat um Enn vun eiser allgemenger Diskussioun. An d'Wuert huet elo d'Chancëgläichheetsministesch, d'Madame Lydia Mutsch. Ech wëll just drop hiweisen, dass d'Regierung insgesamt eng Véierelstonn huet.